Sdim dowt bod cyffro'r Nadolig wedi cyrraedd Llundain, mae'r strydoedd wedi goleuo gyda lliwiau llachar o bob math. Ond chi'n gwybod beth, dyw dathliadau'r ŵyl ddim wir yn dechrau i Gymru, Llundain, tan bod un digwyddiad mawr yn digwydd draw yng Nghapel Cymraeg Jewin. Mae Capel Jewin wedi leoli yn ardal Y Barbican, a'r Cyngerdd Nadolig yn denu cannoedd o Gymry Llundain i nodi dechrau cyfnod y Nadolig drwy godi'r to. Mae'n braf cael y cyngerdd yn ôl ar ôl saib bach fel Glastonbury llynedd. Mae'r artistiaid sgenna ni o'r radd flaenau a mae o'n hyfryd fel Cymry Llundain cael dod at yn gilydd ac um, siwrnod a deimlad o, o hiraeth am adra fel da ni'n agosáu at y Nadolig a mae'n braf i bawb gael dod at ei gilydd i ddathlu hynny. Ti'n barod ar gyfer y Nadolig nawr? Wel, dwi'n meddwl bod yr etholiad i ryw radda yn gwneud i bobl deimlo'n llai Nadoligaidd, ond dwi'n gobeithio bod yr, um, y cyngerdd yma'n mynd i reid fatha, ia, Yym, chydig o dan ymoliau pobl ar gyfer y Nadolig. Mae 'y nghysylltiad i â'r capel yn mynd yn ôl i'r dyddiau ddes i i Lundain gynta'. Mae dechrau, cychwyn, tymor y Nadolig efo cyngerdd fel hyn yn rywbeth arbennig bob tro, a bod mewn lle sydd yn golygu gymaint i rywun yn bersonol. Dwi'n meddwl yn y bôn bod bobl yn hoffi dod i'r capel yma, achos dyma'r achos angydffurfiol hynna yn Llundain i'r Cymry, yn dyddio o 1772 ymlaen. Mae hynny'n beth pwysig. Wrth gwrs, mae safon y gerddoriaeth, safon y canu, uh, bob amser yn uchel iawn. Um, rhai o'r enwau mwyaf, Rebecca Evans, Gwynnews Jones, Ieuan Jones ac yn y blaen, dau gor arbennig o dda. Felly mae safon y gerddoriaeth a safon y perfformio Sian Phillips yn darllen, mae hynny gyd yn cyfrannu at naws y noson.

A ych chi'n canu gyda enwe mawr Cymru Llundain hyn oll? Shwt brofiad yw 'na? O, mae'n lyfli. Yn enwedig i weld shwt mae'r côr 'di tyfu. Tua blwyddyn nôl oedd ni'n neud pethe jyst ar ben ein hunen, so mae'n neis cyfuno 'da pawb a joio. Beth 'ych chi'n mynd i fod yn canu heno de? Dechrau gyda Men yr Harlech, mynd ymlaen at Calon Lân, ond nid i'r yy nid i'r tiwn traddodiadol, ac Cwpl o rai eraill sy'n sypreis i fi ac i bawb arall. Y'ch chi'n mynd i godi'r to heno dych chi'n meddwl? O, heb gwestiwn. Bydd bobl yn edrych ar syfrdanu arnon ni. Gwir capel Danny Sang unwaith eto eleni, ond we mwy na Chymry Llunden yn bresennol, Nath ambell un y siwrne bell o Gymru i fwynhau'r arlwy. Wel nawr te, be sy'n dod â chi yr holl ffordd o Josephine de? Wel des i 'ma tua dwy flynedd yn ôl. O'n i jyst yn ffodus bod y cyngerdd yn cwmpo ar y y penwythnos o'n i 'ma achos 'da ni wncwl wedyn yn canu yn y côr meibion yy Llunden. So, na beth sydd wedi dod â ni 'ma. Oedd e werth y siwrne yr holl ffordd o'r Cymoedd? O, odi, odi, odi yn wir, ie, achos fy, fy mab yn uh, arwain Cwrt Llundain. So, uh, na, na beth fi'n uh, neud fa'r uno i cefnogi Wil ar, ac ar, ar achos fan hyn hefyd. Yna dywedodd yr angel wrthynt, Peidiwch â gofni, Oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Mae un o ddigwyddiadau, mae yn calendr Cymru Llundain, a mae pawb wedi dod allan i gefnogi, a, a phawb wedi cael, cael noson i'w chofio. Dwi mor hapus bod pawb wedi dod allan heno, cyntaf o Rhagfyr, dechrau'r ŵyl Nadolig. Barod am flwyddyn nesa nawr? Och, dim cweit. Ond rhowch wythnos i fi a mi fyddai. Roedd e'n mor hyfryd weld y capel yn llawn. Roedd yr awyrgylch yn, o, wefreiddiol heno. Roedd e'n gret i fod yma, nôl yn Capel Jiwyn. A wnaethoch chi godi'r tôd a'r canu? Wrth gwrs, wrth gwrs!